Mizoram CM nih a rak kan armi cu hawikom ah tuah dingin a chimmi CNF nih an cohlang lo. Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma nih a rak kan armi he hawikomnak tuah a herh. Cuti a si lo cun kanmahnak ṭhawng an si caah kan te hna lai lo tiah a chimmi cu CNF hruaitu nih an cohlang lo. Chin National Front Vice President Dr. Sui Khar nih cun Mizoram Chief Minister Lalduhom nih Zing Nili i US ah a chimmi Chin miphun nih a ra kan armi he hawikomhnak ser ding cu a si kho lo tiah a chim. Dr. Sui Khar nih cun AA an ṭhawn caah Tlangcungmi bu asiloah Mizoram cozah nih zeidah tuah ding timi an i thim awk a si kho lo tiah a chim. Mizoram Chief Minister nih cun Indianapolis ah Chin community hruainak in Chinmi he i tonnak ah a chimmi cu Chin dohthlennak ralkap hna karlak ah lungrualnak ser a herhnak kong a chim. Cun AA he buainak kan ngeih ahcun annih cu kanmah nakin an ṭhawng deuh. Ralkap tampi an ngei. Cucaah anmah he hawikomhnak kan tuah a hau. Kan doh hna awk a si lo. Chin National Front siseh, Chin Brotherhood siseh, Chinland Council siseh, Zomi Revolutionary Army siseh, AA siseh, People's Defence Force siseh, kan dohmi ral ai khat tiah a chim. Pu Lalduhoma nih cun Chin Leng ralkap hna nih Arakan Army he buainak kan ngeih ahcun Myanmar buainak cu Mizoram, Lai cozah umnak Lawngtlai tiang buainak a um lai tiah a chim. CNF Vice President Dr. Sui Khar nih India cu AA nih an luh hnawhmi a si lo hlei ah Lawngtlai ca zongah thinphan awk zeihmanh a um lo tiah a chim. America um Chin miphun he biaruahnak ah Mizoram CM Lalduhoma nih Chin miphun cu India, Myanmar le Bangladesh ah ai ṭhenmi kan si. Chin miphun vialte uknak pakhat tangah nikhatkhat cu kan um te ko lai tiah a chim. Chinland dohthlennak tuahtu le A-Acre Mizoram CM nih zeihmanh a hngal lo. CNF CNA chimnak nawlngei Salai Htet Ne nih Arakan Army le Chinland dohthlennak tuahtu karthil sining hi Mizoram Chief Minister nih zeihmanh a hngal lo caah Arakan Army cu hawi ah kan ser hna an hau tiah a chim i a si men lai tiah a chim. CNF cu zeibantuk hriamtlai he kan zulhmi lam aa khat ahcun hmunkhat ah kar kan hlang ṭi ko, tiah a chimchap. Arakan Army he zong i hmuhthiam lonak um lo dingin voithum khengte biaruahnak kan ngei cang. Anmah lei nih thlah-dorhnak zeihmanh an tuah lo caah ramkhel lei, ral lei zei i rel lonak a ummi cu zeiti hmanh in cohlan awk ṭhami a si lo, tiah Salai Ṭhetni nih a chim. Arakan Army nih East Lairam Paletwa cu tukum kum hramthawk ah khan an lak i anmah uknak ram pakhat bantukin an chiah. Arakan Army hruaitu General Tun Myint Naing nih The Diplomat media he tonnak ah Paletwa cu Rakhine nih kan rak sunghmi hmunram pakhat a si tiah zeibantuk tuanbia hmanh ah zohchih awk um lomi he a chim. Opposition leader Pu Ke She Kung a rum ah Hmunhma a la cang. Thawngnih kuleli zing nihra ah Lai Autonomous District Council ah opposition leader Pu Ke She Kung cu a room ah a ṭhu cang. MDC hna le ZPM party hruaitu hna an telpi. Pu Ke She Kung nih cun LADC cozah hi caan saupi a kal cang. Opposition hruaitu fel le ṭha an rak um cang. 11th LADC term hman liomi ah LADC cozah ah a voikhatnak Opposition leader ca room pek a si hi lunglawmh awk ngai a si. Hi ṭhutdan hmang in kan ram lairelnak ṭha deuh le fel deuh in a kal khawh nakhnga ka ṭuan lai. Ka ṭuan hawi dihlak zong nih hi ṭhutdan a kal khawh nakhnga ka bawm u law a herhning in ruahnak ka pe u. Nihin ah a rak ka telpi khomi nan dihlak cungah kaa lawm, tiah a chim. Dr. Lorraine Lalpeklian Cinzah advisor to Chief Minister nih Pu Ke She Kung opposition leader LADC nih rum a tinco hi lunglawmh awk ngai a si. LADC ca a um bal lomi in ka ruah. Hi ṭhutdan hi hmaizah ngai le ram lairelnak cakthlaitu ah dirhmun biapi tak a si ti hngal law LADC cozah ca zongah thilthar a si. Hi tiangin opposition leader LADC dirhmun biapi tak timhtuah a si hi a sunglawi ngai. Cozah zong tluang tein kal zungzal hram seh tiah a chim. Pu H. Lalmuansang Deputy Chairman LADC nih political party kip ah um kan si. Kan i timhmi le kan mission cu kan ram le miphun ṭhanchonak hi a si. Opposition leader ṭha tak LADC nih a ngeih hi lunglawmh awk ngaingai a si tiah a chim. MDC fund hmangin rianṭuanmi khuatlang hruaitu kut ah a pek. Pu Elarding Lian Cinzah Lawngtlai eu sibialtu MDC nih thonghni kulili zing nihlei khat ah MDC fund hmangin thingkah khua ah waiting shed a sakmi cu thingkah khuatlang hruaitu hna kut ah a pek hna. Waiting shed onnak le khuatlang kut ah Peknak caan hmannak ahhin Lungtlai AOC bialtu MDC nih cun waiting shed cu dinhnak ca le a herh ningin khuatlang nih an hman khawh nakhnga timhtuah a si kong a chim. Thingkah khuatlang mizapi ta a si bantukin a chiaṭhat le a zohkhenhnak ah ṭuanvo ngeitu cu thingkah khuatlang mizapi an si. MDC fund cu bial chung khua pathum ah phawtzamh a herh tawn caah a herh ning le aa rem ning in bial mizapi caah phawtzamh a si tawn. Bial mizapi ṭhanchonak caah hman a si tiah a chim. Waiting shed saknak hi bialtu MDC fund hmangin singkhat le zasarih le fang kul hman a si. A saknak le a tawlrelnak cabuai le thingkah branch nih an tlangtlak. Waiting shed hi fek ngai ding le tlo ngai ding in sak a si hleiah electric current zong bunh a si. Lawngtlai AOC bialtu MDC Pu LR Dingliana Cinzah, advisor ZPM Lai District Headquarters Lawngtlai hi Samuel Laldongliana Cinzah, General Secretary ZPM Lai District Headquarters Lawngtlai le

Kum hramthawk ah khoika dah kan tuah lai tiah meeting kan tuah, thla kan cam. A phunphun bia kan i ruah hnu le kan hlathlai hnu ah innka fakpi a kan onh i lunglawm tein an kan cohlan tu kan Lai khualipi Lawngtlai ah thonghnih kul le li sikpar kul le hnih ah tuah a si lai tiah a chim. Pu Van Ceu Uk President nih cun a voiruknak Cintube People Choice Award Lawngtlai i kan tuahnak ding a ruang pakhat cu Mizoram Lawngtlai hrawng ah kan ram in aa dormi le a zammi hna tampi an um. Kum li chung ah lungthin lei ah siseh harnak phunphun a tongmi an um tiah kan theih. Kan miphun hna zong a si khawh chung in an lung va hnemh khawhnak ding caah a si. Cun kan ram dohthlennak caah ai pemi hna thazaang va pek pah le kan si khawh chungin thazaang peknak langhternak caah a si. Cikpar kul le thum in kul le nga tiang hi Central Way le an kum sawm nga tlinlawmhnak zong a si fawn. Cun Lairam Khrihfabu pahnih an i fonh. Kum kul le kum nga tlinlawmhnak tuah ding zong a si. Cun a voihnihnak ICCYC, vawleicung hmunkip ah a ummi Chinmi hna i tonnak ding zong a si caah hi hmun i a rami kan miphun tampi hna zong nih tutan Chin Tiu People Choice Award peknak ah an kan telpi khawhnak ding caah Lungtlai hmun hi kan thimnak a si tiah a chim. Cintioke People's Choice Award nominate chung ah aa tel kho dingmi hna cu thawngni kul le thum sikpar nikhat in thawngni kul le li tho nihra tiang a cawlcangmi an si lai tiah kan theih. External Affairs Joint Secretary le Central Y le hruaitu tonnak an ngei. Ministry of External Affairs Government of India Joint Secretary B. Shyam le Central Younglai Association hruaitu hna cu thawngnih kuleli zing ni hleihnih ah tonnak an ngei. Hi i tonnak hi State Gas House Aizawl ah ngeih a si i Kaladan Multimodal Transit Transport Project kalci cuahmahmi le Zorinpi Zocachuah Lawngtlai District ah chawleh hrawlnak kalpi cuahmahmi kong an ceih. Central Y le hruaitu hna nih cun India Act East policy cu a ṭha an ti kong le an dirkamh kong Joint Secretary sinah an chim. Amah bel tulio chawlehnak kalpimi hi cozah nih cipciar deuh in kalpi a si nakhnga hmalak khawh siseh ti an duh kong le immigration checkpost tuah kong, border commercial ha tuah kong, a rianran deuhnak in hmalaknak um kho seh ti an duh kong an chim hlei ah India ram cozah nih border fencing kalpi a timhmi zong an dirkamh kong le a herh kong an chim. Kaladan Multimodal Transit Transport Project Lawngtlai le Zorinpi kar lamchiat kong zong ceih a si. Cun khika hrawng ram ngeitu compensation a hmu lomi zong nih Tuante ah pek an si khawh nakhnga nawlnak zong an tuah. Biahreim nih cun Central Y le biachimmi cu thil biapi ngaingai a si kong chim in a hlawhtlin nakhnga tuah a si lai. Central Y le cu hi project hlawhtlinnak dingah nan biapi taktak cun hi project a hlawhtlin khawh nakhnga dirhmun biapi ah dirhmi nan si tiah a ti hna.

office chamber ah tonnak ngei in Mizoram innpa Bangladesh le Myanmar ram he chawlehnak ṭha deuh in kalpi ding kong an ceih. Bi Shayam, Joint Secretary, MEA nih India cozah nih East Lairam Paletwa tiang power supply pek a duh, cun Sitwe Port tiang pek a duh kong cu Pu F. Rodingliana, Power Minister cu a chimh. Cun Mizoram cozah he ṭuankhat ding in a sawm colh i Power Minister nih Power Department zong nih DPR hlawhtlin an duh kong a chim ve. Mamit District Silisuri in Bangladesh lei ah market a ṭhat cah. Silisuri in maw a kiangkap ah aa remnak ah Integrated checkpost maw Land Customs Station sak colh ding kong zong an ceih. Kaladan Multimodal Transport Transit Project rianṭuan cuahmahmi harsatnak ummi hi a rianran deuhnak in silh nalh khawhnak ding kong zong an ceih fawn. Bangladesh he pehtlaihnak hlei donh dingin khuakhan cia Integrated Checkpost kawrpui chuah pawngah hlei tuah ding cu Bangladesh lei i an lungtlin nakhnga le rianhma domh khawhnak ding caah cozahpi ah nawlpi dingin minister nih nawlnak a tuah. Atutan kan thawngchimnak cu hi vial hi a si rih i zohtu le a ngaitu hna nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh lei ah kan i tong ṭhan te hna lai.